X'inhu budget? Budget huwa pjan bil-miktub li jgħinek tkun taf kemm għandek flus deħlin u juri fuq xiex għandek bżonn tonfoqhom. Dan jgħinek ukoll iżżomm kont ta' dak li qed tonfoq. X'ikun fih budget? fil-baġit tiegħek inti taqbad id-dħul tiegħek, kemm flus deħlin u minn fejn ġejjin, pereżempju pagi jew allowances, u l-ispejjeż tiegħek, kemm flus tonfoq u fejn qed tonfoqhom, pereżempju fuq kontijiet, fuq l-ikel u l-miżati tal-iskola. Għaliex għandek tagħmel baġit? Huwa importanti li tieħu ħsieb il-flus tiegħek sabiex inti ma ssibx ruħek tistenna l-paga li jmiss. tnaqqas l-istress tal-flus u tibqa' minn fuq fir-rigward tal-pagamenti tal-kontijiet tiegħek. Tħallas għall-affarijiet li għandek bżonn bħal ikel u l-kont tad-dawl u ilma. Tħejji ruħek għal emerġenzi u spejjeż mhux ippjanati. Iġġemma' għal xi ħaġa speċjali. Tidderieġi flusek fejn l-iktar hu importanti. L-ibbaġitjar huwa att ta' bilanċ. Is-sigriet biex iżomm għaddej minn jum għal ieħor waqt li tilħaq ukoll għanijiet finanzjarji huwa li tibbaġitja u tibalanċja l-bżonnijiet tiegħek max-xewqat tiegħek. Ċerti bżonnijiet huma aktar faċli biex tidentifika. Biex tiddetermina malajr id-differenza bejn dak li trid u x-xewqat, Aħseb f'dak li għandek bżonn biex tkun tista' tgħix, post fejn toqgħod, ħwejjeġ biex tilbes, u ikel u ilma biżżejjed biex iżżomm saħħtek. Dawn huma l-affarijiet elementari li għandek bżonn biex tibqa' ħaj. Huma indispensabbli. Min-naħa l-oħra, xewqa hi kull ħaġa oħra. Għalhekk, meta tibbaġitja, importanti li tagħmel l-għanijiet u l-prijoritajiet tiegħek, li jistgħu jinkludu għan li jsir fi żmien qasir, biex tkun tista' tħallas id-dejn jew tixtri tagħmir ġdid. Għanijiet fit-tul, li tipikament jinkludi pjanijiet għall-irtirar, ħlas ta' dar jew għajnuna lit-tfal sabiex jibdew xi ħaġa, pereżempju, negozju waħedhom. Meta tagħmel l-għanijiet finanzjarji, aħseb dwar kemm għandek bżonn iġġemma' u għal kemm żmien. Għan b'terminu medju jista' jkun li tmur xi cruise, jew iġġemma' għal ħlas ta' karozza ġdida. L-għanijiet ċari huma dawk il-miri li qed taspira għalihom u li jgħinuk tibni l-pjan tiegħek. Meta tissettja l-għanijiet finanzjarji, aħseb dwar kif se twettaq dan it-tfaddil. Żomm mal-baġit. Li żżomm ma' baġit għall-ispejjeż ta' kuljum huwa parti essenzjali mill-ħajja, fl-istadji differenti taċ-ċiklu ta' ħajtek, inkluż l-irtirar. Dan jinvolvi li tagħmel lista ta' spejjeż kollha u tqabbilha mad-dħul tiegħek. Huwa importanti li żżomm kontroll ta' flusek sabiex ma tinqabadx f'sitwazzjoni li tgħix bl-eżatt minn paga għall-oħra jew mill-benefiċċji soċjali għal ieħor jew minn ċekk tal-pensjoni għal dak li jmiss. Tnaqqas l-istress finanzjarju, żżomm kontroll fuq il-kontijiet. Tħallas għal affarijiet li għandek bżonn bħal ikel u kontijiet kurrenti, tkun ippreparat għal emerġenzi u spejjeż mhux ippjanati. Tfaddal għal xi ħaġa speċjali. Flusek timmirhom lejn dawk l-affarijiet li huma l-aktar ta' bżonn. Tissettja l-għanijiet biex b'hekk tkun tista' tgawdi aktar l-affarijiet sbieħ tal-ħajja. Uża l-My Gemma Budget Planner. Ser ikun hemm żminijiet fejn ser tistaqsi fejn marru flusi llum? Intfaqt 30 euro u kważi m'għandi xejn x'nuri fejn marru. Fil-fatt, huwa faċli li titlef il-kont fejn marru ħames euro 'l hawn u ħames euro 'l hemm. Mod wieħed kif tkun taf fejn qed imorru flusek huwa billi żomm djarju tal-ispejjeż. Għodda importanti li għandek tuża hija l-planner tal-baġit. Qatta' għaxar minuti kuljum biex iżżomm rekord tal-infiq fuq il-planner ġemma tal-baġit tiegħi. L-aħjar mod li tamministra l-finanzi tal-familja huwa li iżżomm baġit fix-xahar. Dan jgħinek tifhem id-dħul u l-ħruġ tal-flus. Jurik jekk hux qed tonfoq inqas jew iktar milli tiflaħ u jippermetilek iżżomm bilanċ bejn dak li qed tonfoq u dak li qed tfaddal. Biex jirnexxilek tagħmel dan, uża l-MyGemmUp Budget Planner biex tkun tista' tagħti ħarsa mill-qrib lejn id-drawwiet finanzjarji tiegħek ta' kuljum u tagħmel dawk l-għażliet realistiċi ta' fejn trid li jmorru flusek. Biex jirnexxilek tagħmel dan, iddeċiedi kemm ser iddum iżżomm rekord tal-infiq tiegħek. minimu ta' ġimgħa, ġimagħtej jekk tirċievi l-paga kull ġimagħtejn, kull erba' ġimgħat jekk titħallas fix-xahar. Żomm rekord ta' dak kollu li tonfoq. Wara li jispiċċa l-perjodu taż-żamma tar-rekord, tkun tista' tara fejn marru flusek. Ladarba tidentifika fejn sejrin flusek minn jum għal jum, il-pass li jmiss huwa li tagħti ħarsa fejn sejrin flusek minn xahar għal xahar. Aħseb fuq fejn sejrin flusek kull xahar. Affarijiet bażiċi fil-ġimgħa bħal ikel, merċa, trasport, kontijiet regolari bħal kera, elettriku, ilma. Spejjeż annwali bħal assigurazzjoni tad-dar u tal-karozza, reġistrazzjoni tal-karozza. Spejjeż fix-xahar fuq internet u l-mobile. Spejjeż ta' mediċini skont xi nqala'. Rigali ta' flus lil uliedek jew neputijiet. Spejjeż mhux mistennija bħal magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ, televiżjoni jew is-sistema li ssaħħan l-ilma. Spejjeż għal annimal domestiku u kontijiet tal-veterinarju. Manutenzjoni ppjanata jew mhux mistennija ta' darek.